अरे छोड़ा आ तऽ कनि मलाई सिखा दियो ओ की भेल हो एना किया भोकरे छक हो आइ मास भरि से ओहिठाम छड़ पड़ल छै पथिए पथिए फेंक हम हंसे ने किया तू झाड़े चक ने तागरी आ छोड़ गोबर हम फेंकबा कुटी काट देब हैं हम नहीं कटब तो की अहूं करब ने तागरी तो की तोरे टा मुनी छ हाय। हमरा मने तागुन नहीं छै है एना हला क्या करै छी रे की भेल रो कहे ने छे कलयुग छिए नीक बात जे कभी आके छोड़ा के त कटे ले दौड़े छिए आखिर बात की भेलै हमरा ओ तऽ भैया कह। बात किछ नहीं छै बात एतबी छै जे ई नेतागिरी भरि दिन झाड़ै छथिन हम्म। आ हमरा कहता कि घर पर छह तऽ कनि छौर आ गोबर फेकने आबऽ तऽ अजय चपला कथी ए तू की कर देखिए बोलो बात नहीं था झगड़ा करिए हमही झगड़ा करै छी गेल छलहुँ मिथिला विकास काजसँ एम एस यू के मीटिंग छलैए ई एमएसयू के मतलब की होइ छै मिथिला स्टूडेंट यूनियन सेहो नहि बुझल छलए हँ बुझल हेतै तऽ पूछतियै एकर मांग सब की सब छै कनि हमहूँ बुझिए मांग सब हम्म। हो हमहूँ नहि बुझल छियै यऽ लेकिन वार्ड सब पर आयल छै तो सुनै जाही मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड के दस टा छै मे अच्छा ध्यान से सुनै जाही पहिल उत्तर बिहार के 20 गोट जिला के विकसित करबाक कल्पना दोसर ए आई एम एस आई आई टी आई आई एम आई टी एंड टेक्नोलॉजी पार्क टेक्सटाइल पार्क के स्थापना तेसर सब जिला में स्पेशल एजुकेशन जोन मेडिकल आ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्थापना

सँ निजात के लेल एक गोट कमिटी के गठन भाय हम भाय हमहूँ गेल रहियो एतऽ मीटिंग मे हाँ देखने छलियो तोरो ओत- ओतऽ छलो जे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थापना और सेंट्र और की कहे यूनिवर्सिटी मे नीक व्यवस्था हाँ हाँ सुनने छलिए इहो बात एकटा हमहूँ पढ़बो सतमा नंबर पर तऽ हवाई अड्डा आ नीक रेलवे रोड नेटवर्क इहो सब छै

निशान आर पैघ योजना हे दसमा हम फेर पढ़ि दै छियौ हमर तब- भैया नेता छियै ने ताहि दुआरे पढ़ पढ़ महिला सशक्तिकरण हेतु एक गोट पैघ मैन्युफैक्चरिंग हब के स्थापना बुझलिही बड पैघ योजना छै बुझले हाँ। अपना सबके सबके जेबाक छै पाँच अगस्त के छियै

चलो अपन मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार करे ले सरकार लग सरकार से लड़ब तऽ किछु फायदा भेटतै एहि सब से किछु नहि हेतै तो हम ककरा ककरा से न लड़ू एकरो से ना सरकारो से हमरा बस कहिया सरकार से लड़नाइ हो भैया अपना मिथिला में आदमी के कमी छै चले चलू हाँ चल चल किछो के सब लग अथी नहीं छ सोच आ खाली लड़ाइए ले जब ठीके कहलकै लड़े ले कतऽ जेबह एकदम एक मिलान से बात हेतै चले चल सब गोटा ओतऽ